Kanaafuu hawaasa keenya bakka jirtan hundaa warri keessa jirtanii fi ka ala jirtanis pirojektii guddaa hawaasa keenyaaf jiddu gala karoorri qabame karoora bareedaa dha. Karoorri qabame Karoorri qabame. iimorra na seenee karoorri qabame karoora bareedaa waan ta'eef bakka jirtu hunduu hawaasni kiyya akka waan kanarraa qooda fudhattan isiniif dhaama jechuudha. Bakka jirru hunda akka keenya ka dursanitti Hawaasni keenya guyyaa wal gargaaruu deebi'e. Maquma lammiitiillee wal gargaara. Gaafa roorroon argamtee namticha karaa biyya Ameerikaa sababaa inni walgahii takka dhaquutiif dhiibbaan irratti taasifamte warra amantii sarraa akkanumatti haasawaa dirree baasuun fedhu warra amantii sarraa dhiibbaan irratti taasisamamu hawaasni keenya muslimaa fi kiristaana osoo hin jiin waan qabu walitti baasee bakka hundaa waliin lallabee namticha san bakkatti godhuuf tattaaffii godhe jechuudha. Isin hundinuu ni yaadattan. Labsi har'a Oromiyaa irratti labsame kun labsa akkasiiti duuba. Lammiin lammiif ka jiru duuba. Namoota hedduutu akka mashruuni kun fashalu warri fedhu hedduu jira ture. Warra kana ni beektan isinis warri kun hiikkaan barbaachisu. Beektan akka gaariitti duuba. Jaarsa guddaa ol dhaabbatee ka'aa suufiyyoonni ka'aa bakka jirtanii je'ee lallabu. Ummata adda facaasuudhaf. Isa kana wajjiin waan jiruu fi isa duuba waan jirus beekuu dandeessan. Har'a dubbiin kennaa qofaa mi. Qaceelloo na dhaggeeffadhaa. Har'a dubbiin kennaa qofaa mi. Kennaa qofaa mi. Keessi qotaadha. Guuzan wal fuullee oollee garaan keessi qotaadha ka ji'u sanitu. Majlisni Oromiyaa ummata ufitti lallabee waa dhabuun har'a bareedaadhaami. Guyyaa akka Majlisa Oromiyaa duuba jirru, Majlisa Oromiyaa wajji jirru, Majlisni Oromiyaa akka ummata qabu guyyaan warra Majlisa Oromiyaa hin feene garaa murachiifnu guyyaa har'aati jechuudha. Guyyaa har'aati guyyaan abdii kutachiifnu. Boydaa uummanni nama of duubaa qabaa, Sayidaa uummanni wal qabaa ja'amee guyyaa warra rakkoo majliisa kanarratti uumuu deemu garaa murachiifnulleen kennaa teenya ta har'a kenninuuni. Kennaan har'a kenninu sawaabaa fi sadaqaa qofaa miti. Nama tokko sadaqaa kadhata yeroo dheeraa dura magaalaa Ciroo tana jira. Anumaa kararra olii gad deddeemu kana namni waa akka kadhatu kun ree nama akeekkata. Jaarsi kun na beeka anumaa deemu kanaaf. Sheekha mee waa nutti kenni sadaqaa dhiiraa keessi galataa naan jee duuba. Namtichi waa kadhatu sun sadaqaa dhiiraa keessi galataa naan jee nu arra kennaan arra kenninu waajjira Islaamota Oromiyaa guddaa kana magaalaa Finfinnee irratti gad dhaabuu deemu. Sheek Hajjiin faan akka naa himanitti walgahii dhiyoo tana taa'amteen kantiibaa magaalaa Finfinnee dachiin gaafii yeroo dheeraa Sheek Hajjiin faan gaafataa turan dachiin wan gamooleen sunii fi masginni sunii fi biirooleen sun irra ijaaramtu akka isaanii kennamtu murteeffamte naan jedhan sheekni dheengadda hoggaa naa bilbilan. Kanaafuu hawaasa kiyya bakka jirtu hundarraa bakka jirtu hundarraa akkan dur si beeku sanitti har'a lammii guyyaa xiiqiidha, lammii guyyaa qotaa, sadaqaan har'aa sadaqaa keessi galataati. Kennaan har'aa kennaa akkasiiti. Kennaa seenaati. Guyyaa seenaa itti barreessinu. Kanaafuu hawaasa kiyya bakka jirtan hundarraa'u wal naa mariyadhaa, walin naa siqaa, wal odeeffadhaa, wal gaafadhaa. Waan ka'umsa ta'uuf Majlisa Oromiyaa kanaaf waan ka'umsa isaaniif ta'u bira dhaabbannee akka inshaa Allaahu ta'aalaa gargaarru dhaamsa isin biraan gahuu barbaada. Sagalee tiyya sagalee Sheekh Hajjii fa'arratti dabaluu barbaada. Sagalee tiyya sagalee warra amma dura dubbaterratti dabaluu barbaada. Bakka jirtan hundaa'uu tattaaffii naa godhaa. Har'a gaa inshaa Allaah Inshaa Allaah guyyaa har'aa kana taraa takkitti amma majliisni Oromiyaadhaa ummata ufitti labse tana labsii tana gartee afaan goggogaa akka hin deebifne afaan goggogaa akka hin deebifne gammachiifnee inshaa Allaah tattaaffii nurraa eegamu akka taasifnuun isinidhaamuu barbaada. har'aaf gaa hammanuma isiniin ja'a hamma guyyaan isaan qabatan sun inshaallah jum'aa as deemu fi sabtii as deemtu galii sassaabuudhaaf tattaaffii godhaa jiran hanga guyyaan sun ga'uutti waan irra jirruu fi oddeeffannoo takka takkaa fi haala tokko tokkollee asirraan isinii dabarsuudhaaf tattaaffii godhaa dhaamsa kana waliin naa gayaa Dhaamsa kana wal biraan naa gayaa takkaa share illee godhaa hin jenne ani faffacaasaa jam'aa nijuu san illee takkaa je'ee hin beeku har'a immoo share san illee godhaan isiniin ja'a dubbii dubbii yaachiftuudha akkasitti inshaa Allah walitti deebina yoo rabbiin fedhe soomana bareedaa isiniif haa ta'u soomana seenaa keessatti daleennu nu haa ta'u soomana inshaa Allah nasrii keessatti argannu nu haa ta'u Soomaanaa, Hidhamaan itti hiikamee, rakkataan itti rakkoo bahee, dhukkubsataan.